Inche buna okorora kwane kore, matiang'i naende Yusufu nambare amo, abangwana aba mbamanyeine enchera gete, timwechi gose mwarorire. Ase evidio ende tembaorokie ekemo ase ekemo ingekong'orokia ng'a matiang'i nabo kare si naende Yusufu. Lakini tarakora boigo, abagusii mwensi pi ase mwabeta, bwati mokwa chanire. Subscribe kingobeka chividio iga rora, eki nere eye nere enchera ndakine gose bono baminto gaki eh, enamba yane nere ang'aa kera esimi nsemi ntebi iga abwo machoge amang'ana are iga, igaa Minnesota, New Jersey, Delaware amang'ana are iga, iga iga kera oka ebinto biasarekire gose mbuya bire, ekero nanyara ko understand naki gusii egokwana. Baas. Ninki gekongorokia ng'a matiang'ina barabe na Sifuna? Number one, nchera teiyo orantebi ng'a Sifuna tabwati Uhuru Kenyatta nere. Matang'ana aria arenge bogere, Uhuru agaika. Endege eria yaacha komoiyia, ekairana back gochia koiyia Sifuna. Eki nki gekoorokia? Mbabwate founders meeting ya ODM, baria moinyete Mombasa. Omonto osomete rambi rambi ya Uhuru Kenyatta na Edwin Sifuna. Ekero baimogete go attack Uhuru Kenyatta ng'a taroche pesa chia agent, Edwin Sifuna nere ochete agotebia Junet Mohammed, akire Uhuru Kenyatta mbuya mono. Akera Uhuru Kenyatta mbuya mono chikura aete Raila Amolo Odinga 1.5 million korwa Central Kenya. Igo ebioka bikoraki ng'a Uhuru Kenyatta mbare ng'o na Sifuna. Lakini Uhuru Kenyatta na Matiang'i ning'o? Egento ekemo. Nchera teiyo arabang'e na Uhuru tabang'e na Matiang'i. Abwo aro tiga togwanane ng'a ere Yosefu nagwakera Uhuru Kenyatta esimi bagamba. Lakini kegoika ase Matiang'i mbare gokwana nchera ki eye? Hakuna kitu kama hiyo. Ere Matiang'i onyora akirete sana, Matiang'i nomochonjo, namaete ebinto ebi. Ntomanyete. Mbararokana ande, naende mbarokana ande bono iga, mpaka karibu yakong'ire nari matiang'i agocha aino. Siasa tari decision okomake, nabanto bago drive. Mocha amo bono iga, mocha bono iga sifuna o lose relevance completely. Bono egento keroo, abango nabwo mbare amo, Uhuru Kenyatta na sifuna na matiang'i bono, nomorusia ase egroup eywo, tokomorusia kogera Uhuru Kenyatta nere party leader ya Jubilee, nere ogosaponsa matiang'i. Igo bono nchera teiyo toratebani iga iga naki, Sifuna, Amatiang'i, mbari amo. Egento kende neke, omanyete Matiang'i juzi acha siasa koria opresident, eteam abwate ne ODM, eya Jubilee na UDA abande mbaroo. Kero ogopima goeeta, nabo togotebani igaa buya pi. ng'a ekero Sifu nabwate erari, buna bono achete ekitengela, Onyonka noo arenge, Barongo noo arenge, Kibagendi noo arenge, Engoko noo yarenge, abanto aba bonsi pi mbore ngoki bare. In fact mpaka omosubati oyo okokina Paul Njoroge o Jubilee opa- head of operations noo arenge. Eki ngekorokia, ninki gekorokia? Eteam ya Jubilee ere nang'o? Na Sifuna. Rero nabo bakarenge akamega, ndete korora gose naki mpaka roo. Njera teiyo orantebi ng'a Sifuna na Matiang'i mbari amo, mbare amo. Naki nakera evidio eke gusii, nteto goteba gusii ng'a titware gosemeria Sifuna babe na Matiang'i. Egento kende tobwenerete gwanchera neke. Matiang'i nabwate etabia gete Sifuna anchete, na Sifuna nabwate etabia gete Matiang'i akorete ki? Anchete. Gotarigereria Uhuru Kenyatta gose ebinto bigokorekana igaa aba kogenda gochia, enchera nere abanto aya mbabwate possibility ya ogocha amo nagokora egasi, enchera nero. Igo okorokie ng'a abangwana aba nabo bakonyara gokora egasi amo. Naende mogopiima, tanya gokwanera Kalonzo moono, tanya komokwanera moono, na abanto ba wiper mbanye gotoka ase et- egroup ya Edwin Sifuna eh! Oboamate bwaye na Kalonzo mbori bonene mono, buna obore bono iga korwa ase matiang'i. gochia ase are. Nong'igwete amang'ana aya? Iga abangwana aba mbare amo gose mbari amo. Egento nkere otobwenerete gwancherana, matiang'i nanchete vijana, matiang'i nanchete vijana. Naende buna nkorora ngorigia are sifuna. Korigari Sifuna onye taramonyora, bagende nere obo president. Matiang'i nanchete vijana, mungu one aro okorwa US nakorete interview juzi iga mbambori gochia korwa Abednego, mungu one nigo ore obogavana Nyamira county igaa, are gontebia ng'a ekero Matiang'i achete oo are koigwa buya ekero vijana bigoika ang'e nere. Igo Matiang'i nabwate esoft spot for young men. Naende nabwate kogania sana anyore young men babua esoki koboria ebiroki ebi. Mpaka ngoika ase naebori bono mokwa, ngosibie omochango, nse obogavana Nyamira county, minyokie Nyaribo moire sobo. Lakini nere nateba, Yaya, gwensaneka ase tore mbuya. Tiga baria baroa barateema, Kegosinya ninki? Omogambi tagotoka omuya? Ii, inche ndete ase opposition, bagokora amagoso nakwana, bagokora buna bono matianga akore ekerogo iga, inche nabo nde iga opposition. Koma egeswabi ng'a twanyore amache gosii, chipara gosii, chisukuru gosii, chinyagitari gosii, chimarket, chi, ntorochi koebereria. Inche matiang'i ere ntoke omobere goika akombete oria amagenderero gocha nyamira county igaa na kisii kisii eye totete amaa twabaebire korende okoba kwa matiang'i na sifuna obuya bwaye mborobio okoba kwa matiang'i na sifuna ninki egokonya matiang'i first matiang'i. agotware vijana gochia ase esaidi yaye, na evijana bono rituko riria ri kenya igaa mbabate chikura almost ten million plus, evijana bioka igo basoe goaka chikura kwisha, igo sifuna nabo arabwo bweng'encho sana ase amatiang'a, ekio na egento egetang'ani. Egiakabere.

ekoba the best ase obwate abanto different characters but all of them have one thing in common intelligent people loved they are all people loved timae tina kimoroche korwa ase more lakini ndoche ng'a abango nabo ase gochama nabo okonyeka egento kende Nairobi sifuna nabo akoretera matiang'i Nairobi amate ng'a. Eeh eye gekogera bono ekero togokamba twanche ntwancha Sifuna nabwate egento gokogaka ng'a influence i Nairobi. Ase eng'encho nanchire across abagaka, abanene, abake, bonsi pi ebanchete Sifuna. Na abasae abange nabo bare Nairobi. Bono Sifuna agende na ODM amo asoe ballot, tari kwana na soa Jubilee, atigare ODM agende koba oria bo Deputy President kare na ODM. Sifuna akoira Matiang'i boyoyia. Aise koba ng'a nore the presidency, Matiang'i onyorire more than seventy percent korwa boyoyia. Pi chigocha ase eside yaye. Nabo are abatarete chionsi chiabogere, lakini ase kogenda na ODM ng'a nabende na Matiang'i, yabwate na Jubilee na ODM, nabo agokombotoria amagenderero, amakura korwa aria. korobogera. Obwo nabwo obuya bwa ogotwara sifuna ase esaidi yamo ya amatiang'i. Timanyeti okorora kwao nkoroki, lakini ase comment section igaa, tokera chingaki chiao gwa share na inche ekero nanyara ko understand, mbuya mono sana, moseseniwe.